Ferħa bla temma. Konċetta kellet sijiet li kienu jqogħdu l-Awstralja. Kienet semet ħafna b'dan il-kontinent imbiet Il-Papà dejjem kien jgħidilha li l-Awstralja tinsab fin-naħa l-oħra tad-dinja u jaħdmu l-kontra tagħna, meta hawn ikun is-sajf, hemm tkun ix-xitwa, u meta hawn ikollna x-xitwa, hemmhekk ikollhom is-sajf. Concetta kienet interessat ħafna ruħha biex issir taf aktar informazzjoni dwar l-Awstralja u malli saret taf li t-tzijiet kienu ġejjin għall-btala hawn Malta, aktar u aktar irsistiet sabiex tagħmel ftit ta' riċerka u ssir taf aktar dwar il-pajjiż li fih joqogħdu t-tzijiet. It-tzijiet kienu ilhom ma jiġu għall-btala f'pajjiżna. L-aħħar darba li ġew, Concetta kienet għadha żgħira ħafna u ma tantx tiftakar x'kien ġara. Li baqa' f'moħħha kien ir-rigal sabiħ li kienu ġabulha magħhom, karozza żgħira li setgħet toqgħod fiha u ssuq madwar id-dar. Damet xi sentejn jew tlieta tużaha, sakemm kibret biżżejjed li ma baqgħetx tidħol ġol-karozza. Issa li t-tzijiet kienu reġgħu ġejjin lura għall-vaganzi ta' ftit ġimgħat, kellha aspettativi kbar li r-rigal li kienu se jġibulha se jkun ħafna akbar minn dak li ġabu magħhom dakinhar. Il-mamà qaltilha sabiex ma toqgħodx taħseb fuq x'rigal setgħu jġibulha għaliex l-importanti kien li jerġgħu jiltaqgħu ma' xulxin wara daż-żmien kollu. Aħjar ma tistenna xejn milli jkollok ferħa bla temma, qaltilha l-mamà. Iżda Konċetta kienet tassew fuq ix-xwiek, tant li riedet ukoll tpattilhom b'rigal min-naħa tagħha. Sabiex tilqagħhom għal meta jaslu għandhom, Concetta pinġiet diversi affarijiet li jinsabu ġewwa l-Awstralja, billi qagħdet tpinġi u twaħħal fuq kartonċina. Fost dawn kien hemm l-annimali bħall-kangaru u l-ors koala, il-pont u t-Teatru tal-Opra f'Sydney, il-Great Barrier Reef u ħafna oħrajn, sabiex żgur ma jħossuhomx bħala ħuta barra mill-ilma. Fl-aħħar waslet il-ġurnata li t-tijiet, flimkien maż-żewġ kuġini li kellha Concetta, kellhom jaslu. Il-familja ta' Concetta kienu ħerqana qegħdin jistennew il-wasla tagħhom. Concetta Waħlet il-kartonċini illi għamlet mal-ħajt u libset b'ilbies eżotiku għall-aħħar, avolja kienet għadha tinħass ftit tal-kesħa. It-tzijiet, flimkien maż-żewġt itfal tagħhom, tfaċċaw, u malli daqqet il-qanpiena, il-papà fetħilhom il-bieb beraħ. Kemm tgħannqu ma' xulxin! Konċetta, wara li daret darbtejn sabiex turihom l-ilbies tagħha, u għannqet lill-kuġini u liz-zijiet kif imiss, bdiet tistenna li tingħata rigal xieraq. Iżda kien kollu għalxejn, għax ġew b'idejhom vojta. Concetta, wara li z-zijiet telgħu fil-kamra tagħhom, marret ukoll f'kamritha bid-dwejjaq. Lanqas ħaqq kemm ħasbet f'affarijiet li setgħu jġibulha mill-Awstralja, għax baqgħet b'xejn. Kif jgħidu, kienet ferħa bla temma. Tifsira, Xi kultant nifirħu b'diversi affarijiet qabel ma naraw kif se jikkonkludu ruħhom. Inutli li nittamaw li se jiġru ħafna affarijiet, għaliex m'hemm l-ebda garanzija li dak li qed naħsbu se jseħħ.